Mela, trid tina naqra sommarju ta' x'inhu jipperturbak.
Il-gideb, il-politicization of many things. Imma ovvjament is-settur tiegħi l-iktar huwa l-kultura u l-arti. Meta suppost eh, it is done the other way around. L-artisti jużaw il-politikanti għal materjal bħala materjal għax-xogħol tagħhom, mhux il-politikanti jużaw is-settur u l-artisti biex imexxu n-narrattiva tagħhom. Eh, perspettiva interessanti dik, bro.
Kif tara, speċa, u ja ovvja kif aħna l-artisti nużaw il-politiċi biex nagħmlu mater. Imma kif tara l-politiċi li qed jużaw lilna biex jagħmlu materjal tagħhom. Kif eh, kif kif Eżempju, nista' nuża l-aħħar eżempju biex jekk biex tkun eħfef għalija l-ħaġa nuża mela. l-aħħar eżempju mela. li rajt jiena. Ftit jimilu l-Arts Council, l post ehm, battriċi, ma nafix, personali, u mandi xej kontrija. Sawa.
Imma jekk kien hemm kritika ta' personali. Sawa. It's fine, it's okay. Ehm, li ġabet tajt li s-settur Huwa tajjeb ħafna, kwalinkwa persuna jista' jgħix ħajja sostenibbli fl-arti Malta. U jien għamilt repost ta' tlemu vera xej u jekk ħajibdew jikdbu l-Arts Council ukoll mhumiex se jmorru fi triq tajba għax issa iktar u iktar se jibda jkun hemm a counter argument. U ħajibdew imerruhom in-nies. Ma Għamilt taċen eh, għall-Arts Council Malta għat jekk ħajibdew jiktbu huma wkoll. Mhm. Eh, tajjeb li nispeċa speċa jkunu marfa li qabel il-film lokali, il-kultura tal-film lokali kienet taħt it-turizmu. Le? Eh, Issa, ma diċ taħt il-turizmu marra taħt il-kultura. Iju, ma cash rebate għada toħroġ minn film commission, film commission. Għada taħt il-turizmu. U ħatibqa cash rebate minn film commission toħroġ issa film lokali. Sewa. Jista jieħu cash rebate.
Sewa, mux Eh. Mela, u inti inti li dejqek li kien hemm din il-mara illi qalet din l-attriċi. Mhux il-mara.
Il-mara ma nafix, għal min sirt nafax il etikajna ftit. Tider mara ġenwina, imma tider mara, tider persuna bħal ħafna, li għandha idea marbutin, li ma tistax tgħid eżatt l-affarijiet kif inhuma. Jien jekk jiġi xi ħadd jgħidli lajt eh, kollox sewwa, lajt flusi, lajt xnikol dejjem mill-arti, mu vera xejn, għax da laqas fl-aqwa industrija l-Amerika l-Kanada ma taqlaqa. Hemm min jaqla flus mill Jekk inti Brad Pitt mal-miljonari. Eh, u mal-minoranza.
Eżatt.
Il-minoranza. U jiena jgħidu li l-maġġoranza, u minti jekk ħatejt publicly. Do not do, ignore all the voices. Sewa. Tista' tagħmilha anyone can do it. No. Do not do that because you are projecting a false a, false um, picture. Right. And that is going to hurt people like yes. it has yes. many times over. Għad, ġviri inti taħseb li, li din, mela, rġet nfek sew, inti għattajt li din l-idea li wieħed jista jaqla xie kol eh, mill-arti. Ma trix tidħol fis-settur b'dik l-idea. Sewa.
Allora kif għandek tidħol fis-settur? Eh, eh, inti titkrea, inti titkrea l-arti mhux biex tidħol f'settur, biex titkrea l-arti tiegħek. Sewa.
Issa jekk tista' taqla xi ħaġa minna. All well and good. Yeah. Jekk iċempillek Hollywood joffrilek miljun, all well and good ħudu. Yeah. Umbat hemmhekk tista' taqla Lajxin. Għax ti ikoll lajxin. Imma it is always going to be a struggle. And that's fine. It is part of the sector of being an artist and it is going to make you a better artist and a better human being. You're always going to go through a struggle, anka jek tkun sejjer tajjeb, mhm, mhm, mhm, għax meta tlesti minn proġett tal-ostra li probabli lajt iżus minnu, għandek struggle oħra, what is next? Yeah. Right? Yeah, yeah. So din daw ix-xinxilli li jitfaw, it's all well and good and sparkly. Mm. Le, tirreklama uħxek. Allora, għalfej, xe timmotiva ma l-artisti Maltin biex joħorġu hemm barra u jgħidu Isma, eh, mill-arti tista' taqtla xtiekol, is-settur tal-films huwa post fejn għamel flus. Mem lebda motivazzjoni hemm barra minn barra lilek innifsek, inti trid timmotiva lilek innifsek. Imma dawn li qed joħorġu hemmhekk u qed joħorġu barra fid-dinja u eh. jirreklamaw id-dinja tal-arti bħal dil-mara pereżempju. Issa l-mara qabdu għal Art Council. Sewa? Ġiet imqabda mill-Art Council biex tagħmel din il-post kienet eh, tal-Art Council.
Sewa. Imma teskludi li hawn nies li hija jaqlaw lejxin tagħhom. Malta le ma ħadd li jaqla lejxin tagħhom. Ma ħadd li jaqla lejxin tagħhom id-dinja tal-films.

Eh, xaħdem marraj u koll, daf li għamil xaħdem marraj. Imma, aħna Malta najdu, if you're connected with abroad, then you have a good chance. Imma nqas jista' jkun ma nafx, ma nafux, ma nafx qed jagħmel. Imma hemm ċans li ma m'għandekx ma tistax taqla xarb xarb paga. Eh. Le, nej naħseb hija xaġa minn ewled din hija xaġa magħrufa li l-istra maġġoranza tal-artisti mad-dinja ma taqlax fis-sens huwa vera diffiċli li tidħol f'dak is-settur tal-industrija fejn inti qed taqla tiekol mod konsistenzi, mod sostenibbli, eċetera, eċetera. Eħe, hemm hemm min jaqla li jra sostenibbli, imma xorta xinxilli li qed jitfgħu huma daqsxejn eżaġerati, u għal min ma jifhimx, ħajjifhem ħażin. U għalhekk qed jagħmluhom. Mela, x'qed mela eh, hemm jekk qed nifhem żewġ entitajiet li qed jippromovu din in-narrativa li huma il-Film Commission u issa l-Arts Council. Film Commission ma tantx għadu għax inqabad li qed jigdeb. Ehm, l-aħħar li ntqajt mal ma' Clayton Bartolo, il-giddib liħor, etlu ehm, dim il-Prim Ministru, etlu tistaw twaqfuh, please, dak ta' Kalkara, etella eh, l-billboards u jippromotja l-film industry bħala a career industry and a prospect for jobs and safety meta mu vera xej, speċjalment meta tidħol fl-istess website li hemm fuq il-billboards, il-website ikun vojt. Um, U l-Ministru Bartolo qalli, imma qed ta-, għax imbagħad għedtlu avolja nnotajtlu waqaf issa għax m'għadux juża dawk l-islogans, carriers, carriers, carriers, notajtlu waqaf, qalli, imma qed ta-, inti stess innotajtlu waqaf, għedtlu iva, imma dan ma jafx sehem. Min qallek li notajtlu waqaf?
Il-Ministru Bartolo. Ġbajh iżomed mhux ngħid jgħid li kien qed jigdeb. Ma xofja kienet jikdeb. Eh. Eżatt, by his own admission kienet jikdeb. Għatlu mhux ovvja, imma ma nafux dan se jagħmel għada, he's one quite unpredictable u ġieli mar minn wara darek bħalma meta rexta fix-short film u ma kienx jaf. Eh, fuq dak il-short film nixtieq nitkellem naqmijak għax nixtieq il-perspettiva tiegħek x'inhi. Naf li hija diżastruża ma xorta nixtieq inkun naf. U għatlu għatlu ma naf se jagħmel għada da għax kemm il-darba mar minn wara darek u għamel fattieħ kemm il-darba forsi nesseri ġara. Skużani, eh, Ministru Bartolo. Imma dik id-darba, sewa, probabbli darbi oħra, aqbad u reċta fix-short film. Mhm.

Those promises are fake, are frivoli. Jgħan kun il-Kanada. Għalfej jablu għom daw il-promessi mela. Biex jidru sbieħ ma l-elettorat taħħom. Political hygiene. Purely, ġiri, huwa eżerċizzju politiku. Yes. Pur. Daqsek, dik dik hija l-unika idea. Il-kor tagħha iwa.
Mela. Għalek li għatem jow, għana xej iktar. Munix nejt li huwa film commissioner ħazin, għax jek irrit imexxek kif suppost huwa tajjeb, because he's a good salesman, Aha. But sometimes he oversells. Okay.
Right? Kif għamel fuq Gladiator.
Mela, tlaqna?